Wel, sbia! O, mae hyn yn sioc. Y ti? O, neis da.
Dych chi ddim yn disgwyl hyn o'r tu allan o gwbl i chi, ac mae hynny'n cyd-fynd gyda sinemâu yn ystod y cyfnod, oherwydd oedd llawer iawn ohonyn nhw wedi'u addasu o adeilad arall. Felly, mi oedd yr adeilad hon, er enghraifft, yn arfer bod yn rinc sglefrolio. Fel hyn?
Oedd, oedd, ac mae'r moethusrwydd yma wedyn um, i roi synwyr o fod rhywle lle chi'n gallu breuddwydio, i fod rhywle lle chi'n gallu dianc o fywyd bob dydd, a chi'n gallu gweld fan hyn gyda'r pileri yn rhoi rhyw fath o ymdeimlad o foethusrwydd i'r lle yma, ac roedd hyn i gyd er mwyn dyrchafu'r cyfrwng adloniannol newydd yma i fod yn ffurf adloniant oedd yn dderbyniol i bawb o bob dosbarth. Mae'r lle yma'n fendigedig, ond does bosib fod bob sinema neu theatr yn edrych fel hyn yng Nghymru? Na, oedd, oedd yr adeiladau yn amrywio'n fawr. Yym, ar un pegwn, mi oedd ganddoch chi'r palasau breuddwydio enfawr yma, yym, llefydd fel y Capitol yng Nghaerdydd, yym, y Plaza wedyn yn Abertawe, oedd yn dal rhyw 2,000 um, o bobl oedd y Plaza yn Abertawe yn gwneud. Um, a mi oedd Rein yn llefydd moethus iawn, crand dros ben, ac wrth gwrs oedd y pris yn adlewyrchu hynny. Wedyn, ochr arall y geiniog, mi oedd gennych chi beth oedd yn cael ei galw'n gytiau chwain, llefydd oedd yn berwi um, o chwain. Go iawn?
Oedden, oedden, mi oedden nhw'n lefydd Digon erchyll. Ond yn lefydd lle oedd y dosbarth gweithiwr wrth gwrs yn gallu fforddio mynd i fwynhau'i hunain, ac wedyn mi oedd y fath yma o le cymunedol rhywle rhwng y pegynau hynny. Reit.
Felly, fi'n ymchwain fan hyn a mae'n iawn i ni ista, yndi? Dwi'n meddwl byddwn ni'n iawn. Dwi'n dechrau crafu meddwl amdano hynna, dweud y gwir. Fan hyn? Mae yym a ma' 'na wbath cyffrous yndoes am ddod i ista lawr mewn sinema. Ma' siŵr bo' 'na awyrgylch arbennig iawn i le fel hyn, yn enwedig pan o'dd o'n orlawn. O, yn bendant, a fe fydda fe'n gwrthgyferbynnu'n llwyr iawn gyda'r profiad o fynd i'r sinema heddi, sydd yn dueddol o fod chydig bach yn gorfforaethol a falle yn yn eitha oeraidd. Ond yn y fath yma o sinema, fe fydde bron a bod pawb yma yn smygu, ac felly fydde 'na gwmwl mawr iawn o fwg uwch 'yn penne ni nawr, ac wedyn y pelydren wedyn, o ole o'r taflunydd wrth gwrs, yn rhyw fath o ddelwedd eitha' iconic o sinema yn ystod y cyfnod yma. Yn ogystal â hynny, doedd 'na, wrth gwrs, ddim rheolau iechyd a diogelwch neu unrhyw beth fel 'na, felly fydde 'na bobl, yym, tua 700 o bobl o bosib mewn sinema oedd jyst ar gyfer 300 a hanner o bobl mewn gwirionedd. Um, ac mi oedd y llefydd yma'n lefydd cymunedol iawn. Fe fydde pobl yn teimlo mor gyfforddus yma a beth oedden nhw'n teimlo yn ei ystafelloedd byw i cartrefi nhw. Ac fe fydde hefyd yn ddigon cyfforddus i rywun o dosbarth gweithiol oedd yn dlawd iawn, bydde jyst yn gallu fforddio dod yma ac yn gallu gwisgo cot dros eu carpiau nhw, felly fydde neb yn gallu gweld pa mor dlawd oedden nhw mewn gwirionedd. Dwi'n gwybod mod i'n un del i siarad, ond oedden nhw'n weld yn gor actio. Oedd hwnnw'n rhywbeth, oedd yn, dwi'n gwybod, pa- pam nhw'n gwneud hynny, lle? Wel, oherwydd bod llawer iawn o'r actorion yma um, wedi dod o fyd y theatr, ac wrth gwrs mi oedd y, y feloddrama yn ei anterth, ac felly fe nath yr hen gyfrwng yna ar y llwyfan drosglwyddo wedyn i'r cyfrwng newydd yma o safbwynt ffilm, ac felly oedd eisiau ystumio mewn ffordd digon dros ben llestri er mwyn cyfleu hyn mewn byd lle nad oedd yna llawer iawn o eiriau. Ond, be ddigwyddodd i heini pan ddoth y talkies i mewn? Wel, mi oedd um, Sain yn chwildro wirioneddol enfawr ym myd sinema. Um, nid dim ond i'r cerddorion, nath miloedd ar filoedd ohonyn nhw yng Nghymru golli gwaith, ond hefyd mi oedd e'n chwildro i'r actorion. Hmm. Nid pob seren um, y byd myd oedd â'r llais mwyaf persain. Um, mi oedd rhai ohonyn nhw yn swnio uh, chydig bach fel gwylanod, chi'n gwybod, ac fe wnaethon nhw wrth gwrs golli um, i gwaith oherwydd hynny. Mae, mae ffilm fel Singing in the Rain yn dangos y symudiad yma o'r byd myd um, i'r cyfnod sain. Ond ddim pawb oedd yn hapus efo yr chwyldro newydd ma naci? Na, mi oedd rhai pobl yn ddigon siomedig wrth glywed actorion yn siarad am y tro cynta. Roedd nifer o ffilmiau yn cael eu marchnata fel dewch i glywed Mary Pickford yn siarad am y tro cyntaf, ac oedd rhai, rhai pobl yn ddigon siomedig. Mm. Oedd y pellter yna oedd rhwng y seren a'r cyhoedd wedi chwalu i bob pwrpas, ac oedd rhai yn mwynhau hyd a lledrith y seren fyd, ac oedd rhai yn rhamanteiddio ac yn hiraethu am gyfnod oedd wedi hen fynd.
O'r blaen, yr oeddym yn mwynhau dewrder yr arwr, a daioni a phrydferthwch yr actres enwog. Heddiw, gallwn glywed ei lleisiau, ac yr ydym yn siomedig. Bellach, gwyddom wrth eu llais mai pobl gyffredin fel ni ein hunain ydynt. Mae'r awyrgylch o ddirgelwch wedi'i ddryllio am nad ydynt bellach yn fyd. Ffilm fyd ydy The Kid. Neuadd y dref, Pwllheli. Nos Sadwrn.